akatadzwa kunyanya dai kuchinzi kunamata kunamata kunamata kuriko but tinorespekta vakafa pane vanhu vane hama dzavo dziri pano dzakaradzwa panapa enhasi kana dai kuchichiuya nevazukuru nevamana vavo vachiti handi tinoona pakaradzikwa sekuru kana amai kana mumwe munhu vachiona makuva atiri kuona aya kuti mamwe acho pangosara turata twitwi aiwa pakatadzwa ndofunga kuti vemutemo vanofanira kutora matanho akasimba nekuti zvinoratidza kuti izvika izvi zvoumwari pane pasina izvi izvi izvi hazvina kunaka munyika kana murukisheni kana kuvagari vako vawakagara navo garawo nevamwe zvakanaka ndozvinenge zvichidiwa uchavakirira here makuva iwaya awakaparadza hawavakirire ko hama dzacho dzisazoita sei nemakuva iwaya dzichazoona sei kuti apa ndopatakaviga hama yedu Muvhidhiyo rataiya naro nhasi tine nyaya iri kunetsa kuelo kumakuva ariko kune guva rakavakwa ramuchaona apo rakavakiwa pamusoro pemamwe makuva ende vakapwanya mamwe makuva vachigadzira nzira inoenda ikoko welcome back to the channel guys if you are new make sure you've subscribed and hit the notification bell so that pese patinoisa video nyowani unoreceiva notification wobva wabata nyaya dziri kutrenda mastreets vakasubscribe team repano you know what to do munongobaya chi like button mobva mapinda mucomment section motiudzwa kuti riri guva rehama yako rinenge rapwanywa kudaro kana kuti rinenge ratsikirirwa neguva remumwe munhu munotora matanho akaita sei kuti nyaya yenyu ifambe zvakanaka handina kukanganwa kukuudzai kuti welcome back to the channel guys regai tipinde munyaya yedu tione vhidhiyo rachona reguva rakavakwa tinzwe kuti zviri kumbofamba sei
epadhuze apa panofanira tsoka apa e, mana road inoi kai ndekuenda kuguva revamwe vanhu vakakosha kudarika vamwe vanhu ndozvazvinenge zvichitoreva ona iroad ona aya matombo ese amuri kuona makuva evamwe vanhu ivaya aya makuva evana but akakurwa kurwa akaswanidzwa kuside kuti vasvika pane rimwe gore vamwe vanhu vanonzi vakakosha kuno kuchitungiza kuelo kuna zvito zvitina tori apo iguva remunhu itori makuva evanhu ese munhu wacho ndiye iyu anonzi nzira akavigwa pake pakakosha pekuti vamwe vanhu vakakatwa katwa katwa katwa katwa, katwa. uri kuona mako yevana ndiye nzira akava kuvigwa apa iri guva remunhu iri rakatoiswa rakatohafurwa repakati iri guva remumwe munhu iri iri guva remumwe munhu futi iri rakahafurwa nepakati kongireti yakatopinda nepakati chaipo ona pese pati kutsika panapa makuva ese ane makuva ese ari pana pese pamuri kuona pana kupinda akafarwa neguva ranzira iri kuona uri kuona uri kuona tumotika ari kutumotika mdara ari apa Pakangochena ipapa pasina chena apa. Pakabvisa masanzu apa. Ndopana mudhara ipapa apa. Apa pakona chaipo zvakabva kare kare. Ne zvakabviswa nevana. Ipapa ndopafana totanga kutonga nze ipapa takavhura ipapa. Andina o. Oh. right vakapuwa mari shi niona makuva yese right round kunoku ah. makuva yese right round ane makuva akavharwa vharwa panapa nekuda kweguva remunhu wani uyu madzibaba pegnek godfrey nzira akazvarwa 1952 akavigwa 2011 akazvarwa december 1952 akavigwa october 2011 handiti ndiye munhu anonzi ari special kudarika vamwe vanhu vese makwana baba vedu ese akatotsitsirwa vamwe muage mese munomakuwai akavharwa nefenzi inoyi akatovharwa nepakati atongofushirwa we don't know how special he is zvekuti anosvika pakufushira vamwe vanhu muri kuona rimwe gore vangwaniri mese mati kutsika muno makuva ne makuva ese ne pakangokurwa kurwa vakatokupa levhu rakuti vaite kuita pavo we don't know how special he is maybe we get an answer to this ona iguva iri matombo amuri kuona
ya ah, panenge pakashata but chimbopinda mucomment section utiudzwa kuti iri hama yako yapi mati vanhu aungatora chii chinoitika vanoziva mutemo motiudzawo kuti kana paitika mhosva yakadero so chii chinoitika ende procedure yachona inofamba sei kuti vanhu vane hama dzine makuva akakanganisika dziwane kubatsirika
nzira akararapo guva iri akaafurwa iri akawanda mamwe akatobviswa mamwe akawanda akaafurwa afurwa makuva zvekutibata hama zvekutibata